Obi a ɔdwene ahiafoɔ ho, ɔdwene abaatan ho, ɔnni bie ho, enyanka ho a watumi aka sɛ efie biara mu nipa nsɔ pɛn no mu bi nkɔsua adeɛ na deɛ Nyankopɔn de maa no no mpie no, wose saa nipa no yɛnyini nto nkyɛn na yɛmfa sɛbe nkokɔ abɔbɔ nsɛ mmɔbɔbɔbɔ bi mmra. Yɛwɔ kura mu na kɔmfam tuiɛ. Menim sɛ kɔmpaase no ayera nkɔmfam no a wɔntumi ansa amma back. nkɔnfam aircraft wɔn tu yɛ no wɔn ayera compass no wɔn antumi ama back na yɛ deɛ debi yɛ nyɛ na yɛ yɛn sɛ wɔn ayi afei mi kɔ sini adwuma no so mi sini esima bɛti ha maame nkyerɛ mi nua no mi deɛ sini yɛ ma adwuma mu ni mu na yɛ wɔn ayi mu sini yɛ twa gu siidi so. ɛna yɛwɔ kuro yi mu a sini nso adwuma so yɛde light power ɛna ɛhwɛ yanka bi anhyɛm ɛna ɛsɛ light no aban no a ɛyɛ ndc aban no wɔn agye light no na menim sɛ baabi a wɔde akɔto ɛma yɛtu din edin no yɛ dum sɔ na dum sɔ no sɛbi wakɔ akɔtɔ cd wode kɔ akɔhyɛ deck mu power no nni hɔ na wo sɛ wode ɛdeɛ na ɛbɛhwɛ nti ɛnam so ma company no a ɛtwa cd no wɔn adwuma no hyɛ aseɛ yɛ dɛn ɛkolapse ɛma wɔn sesa wɔn nneɛma kɔe ɛɛ aborɔfo yi so a ɛtwa deck no de ba ɛmɛ yɛ de cd player no twam afei obi nkɔ nkɔtɔ si ne bio na wakɔtɔ saa de no nti ɛno nso so ɛte ɛpansam yi. CD afei ɛde bɛhyɛ yi mepa akyerɛ me nua ndi sini wadaworo ma wei deɛ ɛnyɛ eh, sɛ bi a mekasa tia yɛmfa nhyɛ yɛasom nti ɛba ne saa a deɛ ɛbɛyɛ baa ne sɛ yɛbɛgyae CD ho adwuma yɛ dɛn ɛyɛ because du nsɔ no aba abɛbɔ yɛ fam ama companies no nyinaa kɔ ɛno

CD no kɔ nanso power wɔ hɔ yɛ yegu YouTube power wɔ hɔ yɛ charge yɛ phone no ɛma YouTube bosome biara saa mo nkurɔfo no obi akɔyi ne deɛ kakra kakra firi ne YouTube account mu yɛ dɛn ɛde didi me sini afoforɔ mahyɛ aseɛ na na YouTube no me mmeranteɛ yi na ɛfoɔ so me a me so mo ntwɛn ansa yɛpɛ sɛ ɛkwan yɛbɛfa so a obiara bɛtumi atɔ bi asan de akɔhwɛ no fie no yɛmfa saa kwan no so na ɔmo si dabi yɛnhyɛ aseɛ mfiri youtube mekyerɛ wo mfie mmiɛnsa bɛyi sini ahodoɔ a mayɛ agu youtube a ɛnyɛ asɛm ketewa bebree me ne wo kasa mefiri bi so na meba yi latest so koraa hwɛ wokɔ ayi eh, facebook a ɔmu premier bi koraa ɛnkyɛ a ɛgu so a ɛba yɛyɛ sini no na sini no so so deɛ yɛbɛyɛ saa wae na wo nkurɔfo no a yɛne wɔn reyɛ sini no ɛna ghanafoɔ se wɔn ho nyɛ anika wɔn ho nyɛ anika ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn gya wɔn sini hwɛ ɛno na akɔba sɛ akɔyɛ bata biribiri a ama wɔn a sɛbi mɛka no sɛ wɔn nenam mu a mennim nea ɔmo yɛ yi a mesrɛ nyame sɛ ɔmo de ɔmo ho bɛbɔ npp aban a ɔbɔ adeɛ no ankasa bɛma wɔn kwan bi ama wɔn atumi anya biribi a ɛnti me nua sɛ wonim nea nti asi ne gu yi a ɛyɛ ndc dum sɔ ɛne ma asi ne adwuma ɛgu yi ɛne ɛgya koo ɛnso so ɛdeɛ ɛno no na ɛɛ ebi a ne onim baabi ɛnkɔ ɔnkɔ Honey Jones TV ana Honey Jones Honey Jones TV ana Okodia GH GH Jones TV ɛyà so ɔpɛ nnwom so atie na ɔpɛ mpase deɛ bi so a ɔnkɔ ɛyɛ official dot agyako anaasɛ tete mmɔfra TV. ebi a n'asɔ ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu ɔmo hwɛ ɔmo vi ne nna gya ɛ ama na ɛ saa post a ne bɛ tɔ mu ɛnti no maame nkɔ ɛyɛ ahoma no so bi mu ɛyɛ sɛ bie four lines ne gu ma afei yɛ kɔ so hello. na wa nkasa nkasa nkokɔ yi a yɛreka ho nketenkete akokɔ sɛ obi a wɔbue bi wɔ ne dan akyi wokɔ yɛn nkura ase a bebree wɔ hɔ na kɔn do ano akye bi ayɛ dɛn na wawe na saa nkokɔ no a ɛwɔ buo ketewa no mu ebi a wɔn nnuru tɛn no ɛna aberanteɛ bi bɛtɔ sɛmɛnti atwa blɔk so atɔ ayɔnworɔ so asi dan no bi ɛde ne ma asisi yie ɛnyɛ yie wɔn pɛ gu yɛn anim ase eti meka kyerɛ wo woyɛ ndc ni. Woyɛ NPP ni, woyɛ CPP, woyɛ PNC, woyɛ DFP, woyɛ eh, eh, afrafrantɔ, woyɛ hwan. Meka kyerɛ wo sɛ ntɛmpa yi ara mmerɛ no ɛnka akyi tutu mmirika fa ho bɛbɔ ɛyɛ NPP abusua no na wo dream no nyɛ dɛn mmerɛ mu na Nyankopɔn koraa nhyira wo. Abaawa ɛwɔ mu no nyinaa no ɛnya ne mɛtoa NPP. Firi sɛ nnɛ yi bebree ma wɔn nsa so ɛwɔ NPP platform so a wɔn nso wɔn anya adwensakyera ebia nea ɛka no na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ ɔman yi mu nipa bia sɛ sɛbe sɛbe nananom ne mpanimfoɔ asɔfoɔ ne mpanimfoɔ a ɛka bi wɔn nyinaa wɔn yɛ yɛn nyinaa sɛ sɛbe sɛbe mesrɛ meka wɔn obi a sɛbe yɛnim nyansa eti nka wɔka sese a na odi akyire nanso wo nua bi ɔba bi W'adamfo bi ba, sɛbe eh, eh, awisia ba bi, agyanka ba bi a ne maame awu agya na wɔde no agya obi a, eh, sukuusɛm, obenya akwanya akɔ bi, abɛyɛ panyimpa, lɔya no bi, abɛyɛ gyɛɛgye no bi, minista no bi, ebi mpo a saa akwadaa yi bɛyɛ president, ebi bɛyɛ polisi, ebi bɛyɛ sogya, ebi bɛyɛ businessman, ebi bɛyɛ sɛbe nnwontofoɔ papa bi no, NDC nko ara dream deɛ nka saa nkurɔfo no nyinaa no da bia wɔn nante basabasa na ɛba sɛ ɔkɔyɛ party a waka mu agu kaa mu sɛ muni m'akyi oo muni m'akyi nsa benkum bɛkyerɛ na ebusua fie nti lowa de nkyira yɛnim sɛ mpanyinfoɔ wɔ mu nananom ɛɛ polisifoɔ wɔ ha asogyafoɔ wɔ ha asɔfoɔ wɔ ha adwadifoɔ wɔ ha business manfoɔ wɔ ha wɔn nyinaa nim deɛ npp ebetumi ayɛ na wɔn nim deɛ npp nso so ayɛ dɛn aye na wohwɛ a ɛyɛ me a me wɔfa agyensam papa no me deɛ mefrɛ no me wɔfa bisɛ menim no na me ne madidi n'akyi so so kakra a mɛka no sɛ ɛberɛ a ɔyɛ n'adwene sɛ yɛde no ɔdi ɛzen bank anim no mehwɛ mmoa ne adwumaso a papa no yɛɛyɛ a mehwɛ tam a yɛkɔ akɔbie ɛyɛ ɛɛ mɛka no one district one factory adwuma no kyɛ sɛ na papa no bɔ ne ho mmɔdene sɛ wɔdi mu ntente bɛn ni ɛno nti wɔnim neɛyɛ ɛma ghanafoɔ youth no wɔnim neɛyɛ ɛma ghana abusua biara ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ papa no akyi dɔm na n'ani so adi hunu ɛne n'adwempa ne n'adwumadene ne na n'ahofama no a ɔpɛ sɛ ɔde bɛsom Ghana no ɛɛ ne dream no atumi aba mu na menim sɛ ɛba so a ɛyɛ de nkyiraman ɛnyɛ adeɛ a aberanteɛ a anaasɛ ababaawa ɛbɛnante sɛbe sɛbe ebi a basabasa na wɔnnya biribi nyɛ onim adwuma bio na onim sɛnea yɛyɛ adwuma so so ɛno nti yɛba bɛbɔ ne kyi dɔm firi sɛ yɛanyɛ ne saa na sɛ obi deɛ asɔkwan bɛdane yɛakyenkyena na ɛwie akyire no akaka sɛ mehu yi anka ho adanseɛ anaasɛ ɛho aduro ɛni baabiaa ɛno nti ɛna ama yɛn nyinaa yɛaba ha no ɛti na kyɛ sɛ yɛtie agya ko yɛtie wo yɛya na kyɛ sɛ npp ho dɔ nti na ma wɔbɛpie mu hemale wɔde nkyerɛ sesabere
wow Na ma memmisa o, ɛɛ, wobɛtumi aka akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa, Hemalo Wadenkyirafoɔ nyinaa sɛ woba bɛdii NPP akyi no, ɛɛ, wotu anamɔn pa? Yie, obi bɛka kyerɛ me sɛ, ɛɛ, Agya Koo, nka woyɛ actor, woyɛ musician, na adɛn na wobɛdii NPP akyi? Yɛnim sɛ yɛn mpanimfoɔ bebree a menya ma politics mu koraa na wɔdi ɛɛ party a mɛka no sɛ yɛne wɔn na yɛtu anamɔn yi na wɔdi wɔn akyi. Wɔyɛ Ghanafoɔ. Obiara nso wɔ baabi a sɛbe ofiri sɛ ɔkɔ a ɛbɛyɛ den ɛbɛboa no na me sɛ wobɛhwɛ a 2016 anaasɛ yɛmfa nkɔ way back kora president kofoɔ ɛne bɔɔ maba so saa berɛ no manyina platform so sɛ eh, meyɛ campaign ama party bi but na meto aba meto maba maa no na nado dankwae baba no nneɛma a mimi hunu no m'ani so no nyɛ mefiti hɔ anam kɔɛ mekɔ president kofoɔ hɔ street so oluman mepɛ sɛ papa yi a ɔba yi mebɔ ne kyi dɔm ɔsi kofi mi nim nea ɔbɛtumi ayɛ mi nim sɛ nea ɔyɛ wɔ nneɛma kɔ na kɛkɛ asɛm ne ne mu nkasa ntia panyin biara mesi thank you oluman efiri hɔ na yɛde me kɔɔ na n'ado da nkwa nankasa ne fie ne hɔ yɛka sɛ agya kɔ so wɔ bɛbɔ ɔkyi dɔm na waban na abapawa no ɔsɔre ya na ɔbɔ ne nsam ɔsi agya kɔ aban deɛ mɛyɛ president Ampa wobɛhwɛ a free SHS no yɛ start yɛ no yɛ ne nipa a wɔn ma yɛbɔ ho dawuro wɔ TV so yɛn nuru baabi a na papa yi ɛyɛ sukuu yi free mesan nya adagye kɔɔ ne nkyɛn wɔ office wɔ Jubilee House ɛkɔda na sɛ papa meda ase sɛ mewɔ din na mabɛbɔ ade ho dawuro na afe koraa ma watumi de aba no deɛ Ɛkyerɛ sɛ wotie Ghanafoɔ sufrɛ na wonim baabi a wofiri nso so yɛ dɛn ɛba. Nti aban a n'aso ɔmmerɛ sei na ɔdwene Ghana adehyeɛ nyinaa ho. Maame, ɛbɛyɛ ya sɛ efie biara no wobɛhwɛ efie baako bi ne mu nnipa nyinaa sukuu yi wɔn nyinaa bi kɔ yi wɔn nhyehyɛe gyina yɛ pɛpɛɛpɛ wɔn adi yie wɔn anam otuo na efie bi nso so sikasɛm Ahokyerɛ, Maame a nkoyi ne ntse ma ntɔn a ne ba ntumi nkɔ skuul, kyerɛ sɛ wonnya ataade koraa mma no nhyɛ, ɛba saa a, ɛyɛ a na ɛde awerɛhoɔ na ɛyɛ dɛn? ɛba. Ɛna Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne NPP aban tena ase na wɔn se dabi, sukuu firi deɛ yɛyɛ bi, nkroma pɛɛ so wɔyɛ no wɔ serem, na sɛbe sɛbe sɛbe mesrɛ meka mesrɛ meka ɔnyɛ serem nko ne Ghana. Lower de nkyiraso yɛ Ghana. Cape Coast yɛ Ghana. Takoradi yɛ Ghana. Kumasi yɛ Ghana. Akyem yɛ Ghana. Kwawu yɛ Ghana dea. Volta yɛ Ghana. Wassa yɛ Ghana dea. Yɛnka ne nyinaa mmom na fie biara no sɛbe yɛnya nimdiefoɔ bi so nyɛ dɛn mfiri mu na watumi aba abɛboa abusua no. Asa agorɔ asa mpa. Ɛnnɛ mmaayewa yi bebree awie sukuu. Ebi koraa yɛ nurse. Ɛkyena. Mɛyi bi akyerɛ ama amanfoɔ ahunu sɛ wɔn nyinaa firi ɛyɛ free SHS yi mu ɛna nnɛ wɔn diri bi aba abɛduru sei. Eti maame, ɛnyɛ agorɔ, ɛnyɛ wei yɛ m'abusuani anaa ɔyɛ me kuromni anaa ɔyɛ me wɔfa adamfo bi nti yɛnkɔto ma no saa kwa na ɔmaa no nsi apene. Daabi, ɛyɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ ɛna ɛde no gyina twenenee ano. Nana Addo Dankwaa Akufo-Addo a nnɛ wɔregyae mu de ama Dɔkta Mahmudu Bawumia a ɔreba abɛtena Ghana adwa no so no, ɔne ne MPs a yɛpɛ sɛ yɛde wɔn ba no mbɛbɔ ne kyidɔm a mɛka sɛ Agyensam me ara me wɔfa ɔno ɔreba na waba so so awie. Menim sɛ Lower Denkyira monni aborɔ. Saa berɛ yi deɛ, saa berɛ yi deɛ monhwɛ baabi a Ghana rekeka kɔ na monhwɛ sɛdeɛ NPP resiesie ɔman yi. na wɔtoto ɔman yi nneɛma nyinaa yie no hwɛ npp yɛ aban bi a sɛ wɔpɛ sɛ wɔhunu sɛ nyame ahyira npp a anaa wɔn nim yɛ a hwɛ tam a yadeɛ yi ɛfrɛ no sɛn kolona deɛ virus mebo a saa kolona sɛ kwabena virus bi no ɔbaayɛ no hwɛ wiase sɛdeɛ ne yɛsi de anweaka a ɛtiripu nnipa ɛsie wɔn yɛyɛ bi mass ɛho ahoa ne na Ghana sɛdeɛ wɔtotoo y'akwan de faeɛ ɛma wiase nsikasɛm nyinaa tete pansan. Mekae sɛ ɛyɛ president a wafiri so a nnɛ ɔpɛ so ɔsaa baeɛ Donald Trump. Obusaa sɛ hwan ne saa Akufo Addo no a watumi toto nneɛma saa wɔ Africa no. Ghana nnipa nyinaa hwɛɛ yɛn so suaa yɛn. Drone system baa yi, aburokyire na yɛyeyɛ yɛn no o, ɛso Holland koraa no, ha na wɔn aba abɛgye ɛyɛ drone system no sɛdeɛ kwan a yɛfa so fry drones no tumi de nnuro sɛbe kɔ ma ayarefoɔ ma wɔnya nkwa. Ɛnnɛ wate seɛ se ɛnnɛ mpo ɛɛ aboa tea ka obi ama no awu? Dabi, baabi biara a wohia mogya no wɔ biara no, drone system no de bɛba, akwan akwan. sukuu a sukuu, biribi a wɔyɛ biara no ɛkɔ yie. Railways yi wɔn gu so a wɔyɛ, wɔn ayɛ dodoɔ no ara soso ɛyɛ no yadeɛ sɛbe ɛnyɛ aso yadeɛ ɛnyɛ deɛ obi ate aka akyerɛ. Nnipa no bebree a wɔn akɔ no wɔn nim. Eti maame onipa a ɔbɛyɛ fie yɛ no deɛ ɔne ɛbɔ ne ti dɔm. Ɛnyɛ sɛbe mo maame mmara bi, mo mmara so, mo maame yɛ so yɛ mɛ di bi, daabi ɛnyɛ ne saa. NPP aban baeɛ no, wɔn a mɛyɛ yɛbɛdi bi, wɔn a mɛyɛ yɛbɛkyɛ afa, wɔn a nyɛ fa wo deɛ ma me nfa me deɛ. Na mmom wɔn sɛ Ghana, Ghana, sɛ yɛpɛ sɛ Ghana di yie, sɛbe woda wo dan mu a w'asom bɛdwo woɔ na aberanteɛ bi nkɔ so a ne mɛn ɛma mmɛha w'adwene a, ma saa aberanteɛ no n'abrabɔ no nsi yie. Wɔn gu so a wɔtoto akwan no ara de aba abɛduru saa berɛ yi. Saa bere yi esi yegyae mu ama yɛanom a, deɛ yɛyɛ biara bɛsɛe. Yɛnnim. President Kufuor yɛɛ sɛ ɔresi Boankra Inland Port. Aka hɔ abɛpem saa bere yi. Afei na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo resiesie. Ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ airport. Yɛanom bae. Wɔba bɛsosɔɔ mu ara de wɔn ani bɛhwehwɛ asase no ara, wɔantumi anyɛ hwee. Ɛnnɛ, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ɛnnɛ Kumasi International Airport yi, wayɛ. Migye die sɛ bebree ɛkɔ so. Nneɛma bebree, wo kɔ market circle a, Takoradi, hwɛ nneɛma a Akufo Addo aban ɛne NPP aban ɛyɛ. Wei nom kyerɛ sɛ wɔn nim yɛ, ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛbɔ wɔn kyidɔm na wɔn yɛ ɛkokoduro. Yɛanyɛ no saa na yɛgyae mu a, ɛnepa a ɛkɔ soɔ, akwan a yɛyie, sukuu a yɛsisie, nneɛma a ɛkɔ so nyina no, wɔbɛgya no nyina agu na kyɛ sɛ ɔman no yɛte kɔ yɛakyi aberɛ biara wei nyɛ sɔre ma me mɛdi bi asɛm wei yɛ deɛ ɔnim toɔ ɛne ɛdi no gyina twene ano enti meka lowa denkyira ɛman mɛpa mo kyɛw na mede me nsa ato me nsa yam maame nom me papa nom Mesrɛ mo, mo nananom nti, mo nananom a ɛreba no nti, sɛdeɛ wɔn asetenam bɛgyina abena no nti, ɛno nti na Honorable Agyensam yɛpɛ sɛ ɔba na ɔno wɔnim yɛ na wɔbɛtumi so ayɛ na wɔayɛ bi da because adwuma bi a de papa wei bɛgyina no biara no wɔyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛma yɛbɔ yɛn nsɛm ma no nti mesrɛ mmoa mo de hyeɛ Mo ara mode hyeɛ. Sɛbe ɔmfiri baabi na ɔbaeɛ. Mo ara mode hyeɛ. Enti wɔnim n'ani ase sɛdeɛ ɔbɛma kuro yi atu mpɔn afa, sɛdeɛ ɔbɛba akɔda mpanimfoɔ, saa berɛ no Dɔkta Mahmood Bawumia, wakɔsra no, Me wura, sei na mepɛ sɛ mede kɔ Lower Denkyira, sei na mepɛ sɛ meyɛ. Ɛnnɛ yɛnto yɛn ani nhwɛ, ɔnnya mmaa yɛn koraa. Hwɛ Astroturf a wɔyɛ. Hwɛ ne fɛ. Mmeranteɛ ne mmabaawa a sɛbe sports yɛ wɔn dɛ no, wɔbɛnya baabi. ayɛ dɛn ayɛ sports no na wɔn ayɛ no yie soso na wɔn de akɔ wɔn anim sɛdeɛ ebinom ma ɛde aduru akyire a ɛne efie mu ayɛ dɛdɛɛdɛ no eti mɛsrɛ mo mmeranteɛ ne mmabaawa monhwɛ deɛ papa yi yɛ monhwɛ deɛ papa yi yɛ na monto aba no mfama no number one monto ma ɛyɛ dr mahmudu baumia no na monto ama agyensam soso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnepa a wahyɛ aseɛ nyinaa no wɔde bɛkɔ awieɛ ɛnyɛ saa yɛanom ba a wɔbɛsɛe nneɛma nyinaa
ɛtiɛfo hmm. wɔ sɛ ɛyere kofie do agya kuo ɛna wɔte n'ano di nsɛm no ɛna wakyerɛ mu no sɛ ɔse to abapa woto ɛde ma ɛyɛ dr mohammed baumia na ɔse wato ɛsan so ɛde ama yɛwura lawrence kwabena okumkɔm ɛyɛ agye nsɛm na ɛɛ eh, maame bi sɛ wɔde ɔse anwummerɛ yɛ na ɔba bɛduru nso ɛyɛ dɛn a Kɔnkɔnsa, wɔate baako bi wɔ n'asom. Ɛdeɛn ade na wosan so teeɛ wɔ Hemali w'adɛnkyira fa Yeraji nsɛm ho a ama woapɛ n'asɛm koraa mmɔ? Me me bɛduru a neɛ ɛsɛ sɛ ne mena no koraa saa de ɔkum kɔm na onipa a ɛkɔm de wo a ɔbɛkae wɔ anaasɛ wokɔ ne nkyɛn a kɔsu kyerɛ no a ɔbɛte n'anim ama wo no saa nipa no na nyankopɔn hwehwɛ no Wɔde no yɛ nhyira soso ma kuro a ɔte mu ne ɔman a ɔwɔ mu. Firi sɛ ɔse, woanyɛ ama wo nuanom nketewa no, woanyɛ ama me Awurade. Papa no, wɔyɛ sotie. Wode wo ha biara kɔ ne nkyɛn a, sɛ saa berɛ no mpo ɔntumi nsɔvo ɔha no ma wo a, ɔnim ne ɔbɛ ne ɔbɛka akoma bɛba fam na mmerɛsim no wayɛ ne saa pɛpɛpɛ de ama wo. Enti ɛkɔm a ya na wɔkum kɔm deɛ, na kyɛ sɛ m'ani agye ankasankasankasa, firi sɛ mmeranteɛ no a mehuu wɔn wɔ kwan so a mereba no, mehwɛ sɛdeɛ wɔn bɔ se no a, ɛkyerɛ sɛ papa no wɔn ani agye ne ho. Wɔn ani agye no na menim sɛ me maame nom ne atikyafoɔ a wɔn mu sɛ bɛ mpanimfoɔ a wɔn man yi mu nananom mɛsrɛ mu wɔ wei deɛ momfa nkyɛ me sɛ me ma hɔ Na me me me me toma no mo ɛyɛ saa na ɛteɛ wumfuo dɔɔso ha woyɛ ne nyinaa na nana mu nyinaa gye na to mu ne deɛ mɛsrɛ mo sɛ mo nso so mobɛbɔ ne kyidɔm bi nsɛntwerɛfoɔ mobɔ mobɔ ne kyidɔm na ne dream no atumi aba mu na nipa a ɔpɛ sɛ ɔde ba ɛyɛ lower denkyira no atumi aba. Ɛwura Gyako, ma mebisa wei o. Eh, eh, menim bere pɔte a wobaa politics mu deɛ, but menim sɛ way back 2016 Yeah. yɛhu mu Yeah. ɛwɔ ɛyɛ politics mu na wogyina mu de ma NPP atoa so saa aba bɛpem ɛyɛ sɛ saa bere yi a Yeah. yɛka sɛ yi. Mpɛn pii na ebi mu ɛba politics mu saa na ɔmakɔ support party bi a adeɛ bɛkye wobɛ sɛ ɔmɔka eh, menu me ho sɛ mekɔɔ party wei hɔ menu me ho sɛ mekɔɔ party wei wobɛsi ɛ mefiri hɔ mekɔ ha Me me firi ha me kɔ ha wo yɛn tee sɛ waka sɛ wɔnu wo ho yɛn tee nso sɛ wafiri saa party by A mu akɔ party B mu wo secret ne sɛn.
Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Me meyɛ nipa a meyɛ straight forward. Medɔ wo a na medɔ wo. Mepɛ w'asɛm a na mepɛ w'asɛm. Mamma politics no mu sɛ meba a montua me ka. Me menyɛ minister. Menyɛ MP. Menyɛ DCE. na mmom Nyame de me maa party yi sɛ m'animuonyam a Ghanafoɔ mo adaworoma mode ama me no, memfa ntae party no akyi ɛma mmeranteɛ ne mmabawa nte deɛ meka no ase because me ababaawa anaa aberanteɛ bi ɔpɛ m'asɛm bi anim sɛ menka asɛmmɔne nkyerɛ wɔn da na menkyerɛ wɔn neɛ ɛnyɛ soso da. deɛ yɛ ɛna abere bia no meka kyerɛ onipa ɛna npp yɛ party a ma wura ni mmienu nyinaa mese npp ɛne yɛ nuanom a yɛne wɔn kan wɔn nyinaa yɛ ghanafoɔ na hwan ɛne nim toɔ a yɛde nfa de nyina twerɛ ne ano
daabi sɛ woma mekasa ayɛ ana ɛmu aduru anhwɛ yɛ ana watumi anya one percent bi wɔ sɛ wo a woani tua wonim wɔn dada
wɔn maa ha

nkɔmɔ no ɛso ɛgya ko menim sɛ wɔsan nso adwumtini ɛtɔ dwom na eh, mahwɛ w'anim a sɛ yɛbɛte eh, agyensɛm ho nnwom bi Yɛahwɛ w'anim a yɛyɛ nti anaa ɛwɔ adaka mu anaa wɔ ɛyɛ lasawa. Nyame anim ni. Mhm. Yɛse nam dodoɔ nka nsɛe nkwan. Mhm. Na menya information ne sɛ ampɔn me nua ketewa mhm. wayi bi aba nam se daabi yɛn nyinaa yɛntaa no akyi yɛmfa nyɛ dede ne yɛhu sɛ ɛno ano ɔden a ɛyɛ denkyira obi biara bɛsɔ mu na yɛde ayɛ asi akan no because ɛnɛ metie nnwom yi nsɛm wɔ mu no kyerɛ sɛ Ɛɛ, ɔn sɛ ɔpanyin no, me ba mate ne ho nsɛm bebree. Obi a ɔreyiyi akwan. Menim sɛ nka aban ɛna eyiyi akwan mɛboa. Te wokɔ MP biara hɔ na akɔyɛ yɛ ɔbɛka sɛ aban na ɛyɛ dɛn eyi kwan. Na onipa a onim ne man anaa ne kuro no haw na sɛbe kakra kakra bi a obetumi ayɛ no kyerɛw sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ n'aba so. Nnipa a ɛkɔ dɛbrɛ ahanum a wɔama wɔn scholarship mo nyinaa mo aso mu a ɛkyerɛ wo sɛ wɔbɛyɛ fie yi nneɛma a ogu so a wɔreyɛ kyerɛ sɛ agyensam wɔdwene ne kuromfoɔ ho wɔdwene ne mpatamufoɔ ho wɔdwene ne man ho eti saa nipa wei sɛbe ɛnyɛ mpi no ara kɛkɛ na ɛyɛ ne dɛ so wɔbɛdi mpi no o sɛbe baabi a Nyankopɔn ahyira no aduru no, nyɛ mpi no akɛkɛ, na mmom yɛmfa no mmra hɔ na n'ano aduru dwom no, wɔntumi ne aban nkasa na nnipa a ɛsɛ sɛ ne man aba Lowa Denkyirafoɔ nsa ka bibiara no, wɔn nsa aka. Ɛno nti na n'ani abere no. Ɛka ɔno nko ara ne sɛbe n'abusua a anka ɔbɛte atena na sɛbe ɔyɛ n'adwuma. Nanso ɔdwene ne kuromfoɔ ho. Fi sɛ aberanteɛ anaa ababaawa nya biribi yie a, ɔno nso asom bɛdwo no. Daakye biara koraa ne nkɔkoraberɛ mu no, na wode nsa bɛpa sɛ papa yi na boaa me a ɛnɛ maduru sei. Enti mesrɛ mo, me nuanom nkramofoɔ, nkramofoɔ a mowɔ Upper Lower Denkyira, Heman, Eh, yes ekura na ya na ebiti mi denkyira na na ya na mpɛ sɛ meka ɛnti eh, denkyira denkyira mpamkyɛw momfa nkyɛ me denkyira mesrɛ m me nuanom nkramofo a mowɔ ha mokɔ akɔto aba no a agya kɔ aberanteɛ aka bi dam bɛrima a me ho ɔfɛ na medi ne dɛ mese mesrɛ mo ada sɛdeɛ monim dr mahmud baumia ɔdwene nipa ho Obi a ɔnni bie kɔ ne nkyɛn a, ɔtwe ne bata ne ho, na ne nneyɛe a ne nneɛma a wabɛyɛ no ɔman yi mu nyinaa kyerɛ sɛ ɔwɔ biribi pa de ma ɔman no.
Yɛbɛhyɛ ase ayɛ digital ho nsɛnsɛm, digital ho nsɛnsɛm, ebi si ɛnyɛ ye, ebi si ɛsei, ebi si ɛnkɔ so, ebi si ɛyɛ seesei, ebi si ɛyɛ sei. me nua ba ɛnɛ yɛyɛɛ saa digital yi maa yɛn anaasɛ ghana card yi ɛde maa yɛn no wode ɔso wobu odu akɔsi asamankwan sɛ wonkura bi na akɔ bank a wobɛtumi ayi wo sika wo sika no yɛ mpim anim koraa na wontumi nyɛ dɛn ɛnyi saa na akwasi buroni kurom teɛ mekɔ bere teɛ saa na teɛ wokɔ south africa ha yi akora saa na wɔn ayɛ wɔn nneɛma ɛbɛyɛ dɛ na yɛhunu sɛ wei yɛ ghana ni pɔtee na bi a wei firi senegal ɛsɛ sɛ yɛhunu ghana ni pɔtee ɛsoso ne yɛnuanom bi si sɛ ɛnyɛ ye ɛnɛ ayɛ ye saa nkurɔfo yi de wɔn wɔfa ase ne wɔn nua ne abusuafoɔ nyinaa foro kaa ebi fa takurota na wɔn kɔ saa la ahomakye nnɔɔ mmiɛnsa ɛkɔtwerɛ mu din ayɛ ɛɛ ghana card yɛbɛyɛ sukuu firi yi ebi si ɛnyɛ ye wei deɛ gye sɛ twenty years asɛm dream no na wonni bi a osimi ni bi anisoade hu no wonni bi a osimi ni bi so ho ɛnyɛ ye ankyɛ bi a ɛna ɔmampanyin akufu ado ɔne npp aban wɔn de hyehyɛ soɔ. Me nuabaa, ɛfiri sɛ yɛhyɛ afiri sɛ kyɛ sɛ ase yi, woahu sɛ wɔma stɔpo da nkwadaa yi akɔ awie akɔ awie ayɛ m sɛ wei koraa yɛ deɛ ɛtɔ so sɛn mmiɛnsa sɛ ɛnan a ebinom akɔ a wɔde abɛnya wɔn adwuma a wɔyɛ anyɛ biara koraa no wobɛhunu akenkan wobɛhunu atwerɛ kakra bɛdi ne bɔtɔ no wɔyɛ ne business a obi ntumi mmu no mfa so obɛtumi akɔdi dwa abɛnya bi ahwɛ ne maame aberewa Ne papa wɔn bi a biribi ni ne ho no anya bi aboa fie wɔn nuanom anya bi aboa wɔn ama wɔn so abrabɔ no ɛsi pi eti ɛnyɛ yɛ honhomfoɔ no mempɛ sɛ wɔn bɛba bɛdi ɔman yi soɔ na ɔman yi atete apansam yɛ deɛ yɛse ɛbɛyɛ yie ɛne nti ne yɛpem kɔ yɛn anim yɛkɔ yɛn anim yɛnsan yɛn akyi yɛkɔ yɛn anim yɛkɔ yɛn anim yɛkɔ yɛn anim na ghanafoɔ Lo adankyirafoɔ, montie! Aban bi bae. Ɔbɛkaa sɛ, yɛn yɛadwene no yɛ keteketeketekete. Yɛn yɛadwene no yɛwɔ yɛwɔ awerɛfie. Mpanimfoɔ wɔ man mu, nimdeɛfoɔ wɔ man mu, ɛso wɔ se yɛyɛ yɛyɛ ne awerɛfie. Firi sɛ, ɛduru saa berɛ yi a, ɔbɛba abɛka nsɛmdɛ de akyerɛ asaa ma wode wo kɔkuromoti akɔkyɛ no enti deɛ ɔbɛka kyerɛ obi ɔka kyerɛ yɛn na me a mankɔ university mankɔ legon o mankɔ polytechnic mankɔ knust biara nanso mema adwene ɛyɛ sharp sɛ compadis biribiara tɔ so ɛmfiri so gye sɛ me ara na mefiri sɛ mɛyɛ dɛn mɛto atwene enti mekae menyare awerɛfie esum mu a yɛdaa ne mfie anum ase mfie nan ne fa mekae papapapapapapa mekae ne nyinaa nɛsesefoɔ a na wɔn alawa yɛmfa ma wɔn no me kofi mekae mekae papapapapa national health insurance na ɛka ɛda hɔ Yɛse yɛ kyɛ a Ghana ni biara ahwɛ a bɛnya 20 Ghana 20 Ghana 20 Ghana mekae papapapapapa ɛnɛ saa nneɛma wei nyinaa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɔne Dr. Mahmudu Bawumia a ɛne NPP aban atumi aba abɛtoto akwan ɛnɛ National Health Insurance obiara ma mɛgyina abɔnten ɛnkaa sɛ yɛsika akam no mamfa ama yɛ a yɛnyɛ adwuma nti nnipa ɛnwu dabi obiara nsa aka ne deɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na saa ban wei yɛsi yɛn pɛ saa ban wei na honorable agyensam ɔtaa kyire a ɔpɛ sɛ wɔn nhyehyɛeɛ no wɔde bɛboa ɛyɛ lower denkyira ɛyɛ ne man anaasɛ ne kuro ɛno nti maame nom paapanom, me nuanom mmeranteɛ, mmabaawa, mo a moawie sukuu a moto aba no bi ebe ɛyɛ ye, ɛnyɛ mo a mo abatoɔ ne nnuru mo so no, montwɛn, mo berɛ bɛso, na mmom woadi mfeɛ du nwɔtwe no a woto aba no bi ɛbɛyɛ ye no nko ara deɛ a, ka kyerɛ wo maame ne wo papa sɛ, Merekɔ akɔto aba no de ama Nana Addo Dankwa, ɛyɛ Dɔkta Mahmood Bawumia ne NPP aban. Na meto nɔmba wan ma Dɔkta Mahmood Bawumia a, masan ato nɔmba wan ama Honourable Agyen Sam na watumi akɔ akɔbɔ ne kyidɔm. Ɛnyɛ saa na wokɔ akɔto aba no de ma ɛyɛ Dɔkta Mahmood Bawumia a, hwan nom na ɛbɛba akɔtaa n'akyi? Ɛnnɛ monhwɛ deɛ Parliament reyɛ. Ebinom pɛ sɛ wɔwusiw adwene sɛ akwan yi a ɛyɛ yiye, eh, sukuu a yɛyɛ, anka free SHS yi koraa yɛyɛ no, sɛ yɛde biribi ba abɛtoɔ sɛ yɛde rekɔboa a, saa berɛ yi a yɛrebɛto aba no, wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛte aseɛ koraa, wɔn mpɛ sɛ nka anyi ngu na nka Ghana nhwete nsensam. Enti mesrɛ mo, momma mo ani nna hɔ, sɛbe momma yɛn ani nte paa sɛ aboa wɔ hɔ Na nnipa a wɔbɛyɛ fie yɛ no a ɛyɛ NPP aban a Dɔkta Mahmudu Bawumia da ano na Lower Denkyira Agyensam rebɔ ne kyidɔm no, yɛto aba no ma Dɔkta Mahmudu Bawumia nɔmba wan a, na yɛasan ato saa aba korɔ no ara de ama Agyensam wɔ nɔmba wan. Ɛnhwɛ baabiara. yɛkɔɔ sukuu yi a kyerɛ adeɛ a yɛmfa nkɔ nkɔfiri 25 yɛse waa aka yɛduru waa no hɔ a aka nsan waa no ho ɛnkɔ baabiaa kokromoti no so wodea ɛma obi ahunahuna wo ɛma obi anaadaa wo ɛma obi amfa ne ntɔkwa amɛhyɛ wo na mmom wokɔ akɔto aba no a srɛ nyankopɔn sɛ kokromoti yɛ ade kɔto aba yi ɔno amie mpanimfoɔ yi adwenem na nhyehyɛ pa a ɛsɛ sɛ wɔde ma ɔman ghana ɛma ebi so lower de nkyerɛso no mo nsa nka onyankopɔn a ɔbɔɔ ne wiase na onim nea ɛyɛ na ɔde npp abɛdom yɛ sɛ ɔmbɛyɛ ghana yie no onyankopɔn no bɛma wɔanum asɛm no ayɛ nhyira ama eh, lower de nhyira Ɛɛ tiefoɔ, afei mabue ahomatorofoɔ no atom. Sɛ wopɛ sɛ wo nso frɛ na wo nso so wokyerɛ w'adwene bi a, wo nso wobɛtumi afrɛ. Wowɔ ntosoɔ bi a, wobɛtumi de ato so ɛwɔ 053. kyɛ sɛ ɔmanfoɔ hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ dede agya kuro agya kuro ba wɔn ni baabi a mekɔ akyira no asɛm wɔ kuro yi mu Ɛɛ, a- asɛm wɔ kuro yi mu. me nada o Ɔkyena. ayɛ twintwan Na bɛkaa sɛ wobɛstate nnɛ o. o oh, sɛ wonim sɛ eh, biribiaa wɔ ɛyɛ eh, nokorɛ na ɛsɛ nka yɛtumi koraa starte nnɛ mm-hmm. na yɛsɛ wo mfuo dɔɔso a mm-hmm. woyɛ no nyinaa ɛna yɛde atotom aba bɛduru saa bere saa bere nso deɛ yɛ maame nom ne yɛ papa nom yɛ nana nom eh, sɛ obiara dwodwo ne ho mm-hmm. na wahwɛ deɛ ɛkyena bɛyɛ de ɛbɛsie nti na ɛne koraa deɛ yɛde afiri wɔ ho na mmom ɛkyena no ampa yɛ a badwa. Yɛde taataa me nam sɛ mo deɛ mo ntwɛn na oh. biribi awɔ ne berɛ. Ɛne sɛ wabu ɔbɛ na wobɛwu ada o. Ɛwɔ dabi dabi dabi dabi medi ansa no mada.
Ɛnti atiefoɔ hyɛ no soma me sɛ ɛgya koo ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ fidie mu hanom sɛ watea no a ɛɛ waba abɛduru nti ama no akɔ aba a mesa afei yɛmfiri yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase prɛkɔpɛ san sɛ no nti ɛna wo wo a wotie no wosɛ wɔayɛ steady ɛwɔ wɔ fidie no ho nti yɛmfiri yɛn nkɔmmɔ twetwee no ase prɛko pɛ agya ko sɛdeɛ mekae no last week yɛnya yɛ rise ɛyɛ kodwo ɛɛ kodwa mpɔn ɛbɛka yɛn nsa saa nso na yɛwura nicolas ɔma ne ɛkya mpɔn ɛnso so ba bɛka yɛn nsa yɛne ɔmo di nkɔmmɔ bebree ɛnɛ nso so yɛkɔda sɔre a agya ko nso so abɛka yɛn nsa wɔ fidie mu ha ɛɛ ɔdeɛ na ɛkɔ so deɛ na ɛkɔ so mbɔ yɛ mu yoo me nuabaa wei deɛ wabusa ma menkyerɛ mu nkyerɛ wo ampɔn Aah ɔyɛ abusuakuo a na mɛka no sɛ ɛɛ ɛɛ ɔmane soso ɛka ho a kyɛ sɛ yɛbɔ ɛyɛ NPP ɛɛ akyi dɔm firi sɛ ɛɛ wiase deɛ onim toɔ no ɛna yɛde ne gyina twene ne ano meka no saa na meka akɔsi sɛn NPP ɛyɛ party Parties a aka no nyinaa nso yɛ party a yɛn nyinaa wɔ man mu. Nanso yɛhwɛ wɔn nyinaa nhyehyɛeɛ no a, ayɛ a na NPP no boa mmeranteɛ ne mmabaawa ne ɔman mu nnepa a ɛhia no NPP foɔ tumi yɛ dodoɔ no ara kyɛ sɛ wɔn de yɛkɔ yɛn anim nneɛma a wɔyɛ no soso wɔn yɛ bi gya yɛka biribi twi ka sɛ yɛka sɛ nkaadum legacy sɛdeɛ mo borɔfo mo ka no no nkaadum wɔn gya bi a yɛtumi de yɛn nsa si so kyerɛ sɛ ampa aban wei baeɛ no, sei na ɔyɛɛ na sei na ɔgyaeɛ na abɛka na aboa ɛyɛ ɔman Ghana no. Nti sɛ ampɔn no mo aba ha a, wei yɛnya mma nwie yi o. Yɛyɛ deɛ yɛyɛ nyinaa wie a, yɛrekɔ yɛn anim no, yɛbɛsa aba aba, yɛbɛsa aba. Sɛ yɛnim sɛ yɛwie no yɛkɔ a, Ɛɛ, mɛka no sɛ antɔ hwee fɔ. Ɛbɛba abɛyɛ sɛ ɔmo ba abɛsi akyire, ɛbɛsa aba. Ɛɛ, wosi a ne yɛ so yɛyɛ dɛ, yɛabɛsi. Yɛbɛyɛ no saa kɔpem sɛ ɛɛ, yɛmma obi mfa sɛbe asɔkwaa nna ne obi akyenkyena. Firi sɛ ɔman no a yɛwɔ mu no, ɛnyɛ nnɛ na yɛreto aba. Sɛbe yɛde nkyene kakra. Na sɛ ɛkɔba sɛ abranteɛ anaa ababaawa sɛbe ɛɛ, ɔbɛba asase so ne na ne n'agya bɛhwɛ no ama ne se afifi na yɛyɛ culture no sɛdeɛ ɛkyerɛ abibirim ɛsɛ sɛ yɛ so yɛhwɛ yɛ maame ne yɛ papa sɛbe ɛma wɔn si tutuo na ɛbɛduru baabi no na ɔto n'ani a ntuo bi yɛ anim biribi a ɔyɛ bi a ɛnkɔ so a ɛmmoa nnwuma no dɔɔso nneɛma no dɔɔso na yɛde asoa npp. Npp so nko ara ne party a wɔbɛtumi ayɛ ama aberanteɛ anaa ababaawa obiara nsa aka ne deɛ ampa sukuu a ɔkɔɔyɛ ne kakra ɔtumi kɔ a watumi ayɛ so deɛ adwuma a wɔbɛtumi kora atena ha na wɔdi ne dwa wɔ baabi a ɔpɛ biara nti sɛ yɛama npp akyi dɔm ama wɔn anisoadehunu no antena ase ammoa a Na kyerɛ sɛ yɛn no a Nyankopɔn bɔɔ yɛ a ɔmaa yɛ din a ɛnam Ghanafoɔ so so nti saa din no yɛhu yɛ yɛduru baabi